ilwenyo wek ibed ki jami ma itye ki niye igi ma myero ocobbe. Gin ma telo mony me acel en aye pe jami lweny onyo tek kor, ento jami ma pigi tego ma in imito ocobbe, ma i leb munu kilwongo ni cause, i leb acholi kilwongo ni lapii. Be icako lweny ata? Bene lweny kadi kori tek nining, kadi itye ki mony madwong nining, ka lapiini peke, kiyiki i olet. Dong an amito dwoko pwoc bot won kom, ojok. kacel ki executive ma mege ma en onyutogi, ki dong wun ma wun wugure kany ma wupongo wa kabedo ma onongo kiyubo ko ma nongo watye i dyekal en me nyuto ni wun dong wuniang tyen lok muweko wan wutye ka oto mony eni-ni. Jo mogo ma kwano Baibul Wun wiwu po i kom lok pa Daudi ma ocito i bar lweny, onongo cogi co dong komgi bedo ter ter pi lworo Golia. En oa ki ka kwato romi ci obino. Cogi co guneno awobi ni obino ce waye ni man in ka ibino atimo ngo? Ineno cogi wan general kulu komwa tye ka myel in itami in itwero ka inen laco ni kong. Laco ca no dit dit mo wan ma wadongo i caro no yam ka gibokiwa ododo Ka giwaco, Ma peya kilwongo ni obibine kong giwa i kor ngwiny yikwu kong. Ka dong giwaco bibi lawa apar aryo ni obibi i caa-ni, putu tyen kituba olu en aye golo ki ite. ni obibino ni onongo pe winyo lok, nongo odoko opongo ite oko, ento nongo luit ki tuba en aye en en kwanyo ko dok ki ite ci ka inen kong twon gin na kumeno. En aye Golia ma kiwaco ni onongo obedo kumeno. Ento Daudi openyo lapeny acel ni wun ma kumwu tye ka myel ki lworo-ni, tyen lwenywa ni mono tye kece peke. Dong tin myero waa ki kany ma watye ka niang tyen lwenywa eni. Me acel, myero waroc gen pa lwak i kom lutela. I level weng, eni pe lweny pi Mao keken, ento lweny pi lutela mukene ma myero wan oten kwot kacel kwedgi. Kampala i palament. ki i te dero kany bene, ma i kingi tye iye wun jo mukene ma wutye ka cungo. Tenu kwot eno ni, En aye oweko lweny ogik i Acholi. Pe watenu kwot ni pien ni onongo wan omarre tutwal, ento watenu kwot pien ni wabedo ka neno can ma lutwa tye iye. Ka dong can ma tye ka diyo Acholi-ni pe romo ripo lutela, ci pe tye gin mo ma biripo lutela i Acholi kany. Kombeddi danowa tye marac. Dong i kare ma an abino ka cung, wan oneno yo ducu me kubbe ki lutela ma gitye i city. I kin dul ma an angeyo ni tye ki kero bene dok ma tye matek i city kany en aye Forum for Democratic Change ma gilwongo ni FDC. Ange mere ni ma lubbe ki lokke pa yamo i kit me wibye me Uganda, jami mogo twero nyubbe, ento iya yom ni wun tye ma ocungo ni king i te pati me FDC. An aloko ma cwinya tek pien wek atittiwu President mukwongo me FDC ma obedo Dokta Besigye. ka ma en okwongo o iye ma oweko mony obedo i headquarter pa DP. Meno en aye ka ma en okwongo o iye. Wan macalo Uganda Young Democrats wan aye wakwo jolle. Kinwa dong ocako pokke kare ma dong en ocako pati. Pien onongo yub tye ni kibed ki front acel me loko gamente. Lok ego-ni myero wun wunge. Dong myero wunge bene ni jami ma pokowa pe jami madwong tutwal, ento myero wayinyu jami ma ribowa. Kombeddi ma wan otye ka lok i cawa eni, amito wacciwu jami ma ribowa. Me acel, wan macalo DP pe watye ki lucungo ka weng. Dong myero wamak cingwa waten kwot ki pati calo fdc. wek wanen ka ka ma lucungu pa FDC tye matego ma wan bene wapeke ki ngat mo ma tye ka cungo. Myero wan oto te guti pa lacungu eno-ni wek okati. Meno gin ma ribowa. Ka ma DP bene tye iye kit macalo man an akatiko-ni, me cungo me cito i Palamen, kombeddi. An iya yom ni wun bene wumoko tam me wot kacel kweda. Gin ma pire tek, wamito lutela ma pe gibileyo wiwa. Wamito lutela ma giwinyo lok. An bene amito nongo tam ki botwu pien pol lutela ma tye ka cungo-ni calo i level me Council, mogo an pe angeyogi. Wun aye dong myero uwacca ni Mao. Megwa moni tye en, pe iwek ata, pien wan bene kijulowa ajula. Pe tye latela mo ma tugi ka tyeko ci bedo matek. Dano bedo calo moko mac, mogo ka igongo ka ngete ki cingi, ka dong omoko, ci de iwac ci mac dong omoko. Lok me aryo. En aye kwena ma wan ocito kwede bot lugolkwir. Alego ni kit ma Baibul pwonyowa, wadwoko maber i kom marac. Jo mukene pi myelkom ki kiniga gitye ka jako lok koko ata. Lok eno-ni pe timo ginu mo. Ka wan otye ki lok, kong wakat kwio ci wabiwaco lok ma onongo wamito wacone. Pien nongo wacone dong mit, pien dong wa jo ma nongo dong waloyogi-ni, wa kero me dwoko lokwa dong bene nongo pe. pien lutwa nyenye wakke i col piny. In ko idony ka mo ka ma nyenye bedo i wa iye, tek icwinyo laputi tap de inen ngwecgi. Do alego ni wun wubed calo taa ka weng ka mucito iye. Pien ka piny col, jami pe nen maber, ineno tol nongo itam me twol. Wan ma wadok i kin gangi, mogo onongo ia ki ka myel ayije tye ka dok gang, ineno ajwoti tam i dano. Ka irute manok, en be rute. Ka icako mako wot, en be mako wot. Ka iywayo ngwec, no en be odet ki ngwec i kori. No itye nongo lworo. Ento ka itye ka wot ki toc, Tek iminyo toc kuman ci wa i nen ko man ajuto. Alego ni wun ni eni weng ma otye kanyi obed calo taa ka mo eken ma ocito iye. Me adek, kwena ango ma myero wun uter bot lukin gang ki lupol kwi? Kwenana ti kwena me gen. Rwenyo gen yot, pien wan macalo dano adana cwinywa goro. An wi apo i kare ma pud atidi, mwaka pyeraryo wiye abongwenne ken, wacito ka lok ki dano ma tye i IDP camp. I guro kacokke calo eni icako lok ki dano, iwaci ni pe obed lwo, lweny obed tum, ricaji obed ling, camp eni kibiketogi o, wabidok gang. Ngat mo ilo cinge waco ni, Latin, wawinyo lokki ento wan pe watye ki niye. Wan wubito i kem. Dano owaco i wiwa ni wabito i kem. Ento kun na kumeno-ni wan wumedo ki rido ni ojonne wubed ki gen. Kem eni kibiketo tergi o, ricac bene biling. Lok man me cito ka buti Cathedral, buti Holy, buti Post Office, buti Ot Yat bikato. Lok man ni inongo won gang tye ka yero muranga ki anyogi ki i kweyo ma nongo oo ki i mutoka me World Food. Wan owaco ni enoni biket, wan wubidok gangwa, wabipuro pur, wabiroco pacowa, ento ngat onongo ye peke. Ento en jo acel eno ni dwi ka gitye ka lega giwaci ker meri obin, ker meri obin. Kun Yecu ocikowa cocok mwaka makato alip aryo angec gitye ki gen ni obedwogo. Bene wan weng watye ki gen eno ni. Ci ngo ma gengo wabedo ki gen? i kom jami ma amito wacogi-ni. Me acel ni tela twero lokke i Uganda laboyo oo pa remo. Myero wabedo ki gen eno-ni, pien ka kuku kuku tye i lobo, jami weng ma watye ka wacone-ni, in itwero lwongo kacokke me bol cuk ka ricac tye ka koki, in itwero wacci ni kikel mac electricity ka mony tye, Kare ma mony tye one anga mito neno mac ki wek kibed i col piny weko pe kineni. Ka lweny tye anga woto ki i gudi atir, dano weng onongo woto ki i lum. Gin ma pire tek en aye ni myero wabed ki gen ni Uganda-ni gamente twero lokke labongo i oo pa remo. Me aryo, Wan macalo Acholi myero kong wacak nene bene wabed ki niye ni wan orom aroma ki kaka mukene ma i Uganda. Pe dok wanen kaka moni ni gin dok gitye lamal. Wan orom aroma wan macalo Acholi. Lutwa, Lubanga ocweyowa watye calo cente. In itammi ciling alip acel mukworo kwo muyec ma gwoki mwono amwona ki odok, ka iporo ki ciling alip acel manyen ma igamo ki i bank, I tammi manyen-ni, wilo jami madwong loyo mukworo kwoni. Enoni en aye kit a myero wan onen ki dano me wi lobo-ni. Ka watye ki niye enoni, ci in ibiwoto ma nongo wii malo, kono in latin, kono in ladit, kono in idako, kono in laco, kono in langolo, kono irukke nining, kono ikwano, kono pe ikwano, ibiwot ma nongo wii tye malo. myero wabed ki niye enoni. Pien ka itye ki niye enoni, ci idwongo opic mo keken ma nongo in itye ki niye ni in anywali me Uganda ma twero ni jenge i kom pen cik in itye macalo citizen. Me adek, lobo Uganda eni weng pe tye ka mo ka ma wang bwur pe iye, pe tye ka mo ma poyo pe iye. Ka icet Kasese kuca, neko timme. I Acholi kany, neko timme mapol. Buganda, neko timme. Pyerabiro wiye abongwen, ki Celu, Mbarara ki Masaka-ko weng oketo wa i ngom. I lweny me ryemo amin i West Nile, Karamoja, Teso, Uganda ni mito mato put ka ni wacito anyim. Lobo weng ma tye ka dongo cakke ki mato put calo South Africa gin oweko waworo Mandela pien otelo lok me mato put. Lobo America. Lweny obedo i koma, but lobo ma malo ki but lobo ma piny. Americans oneke kekengi. Ki dong lweny me wi lobo, kombeddi inongo ni lobo Germany ki lobo Britain gin kombeddi lurem. Inongo ni jamani ki lobo Icrael kombeddi gin lurem. Ento mony aitila obulu lwak me Icrael calo ringo ma giloro wigi ot ka gikirogi calo itye ka kiro ber ka giwangogi. Jami eni otimme ento pien ni gumato put kombeddi notte tye i kingi. Dong pe myero wanen ngati mo keken ma a ki i kaka mutimo gin arac. Awinyo kany kibedo ka kwotowa ni a acoli oneko dano i lwero. An wa ika acoli mo muneko dano i lwero tye An pe ticca me gengo ngeye, ento ticca me waco ni kaka weng tye ki dano mabeco, kaka weng tye ki dano maraco. Ka ngat moni obalo bal, kikemme kwede macalo en, pe kikemme ki kakane. Ka muganda mo otimo bal, kikemme kwede, ento pe kiwaco ni luloka dong oromo kom dano oko. In ingeyo luloka weng ma i wi lobo-ni? Onyo kite onongo kiwaco ni acolli oromo kom dano. Kare ma atye ka cung me bedo president, acito ka lok i kabedo ma kilwongo ni Nakaseke. I nge lokka, mego mo oilo cinge, wacci ni, Mao, in iwacci in acoli? Awe, ee, an acoli. Ni wun aye pe obedo angolo ngutwa kany-nyi? Awe, mot mot ba mego. An cinga en, ci alengo ni weng remo pa ngat mo pe i cinga. Ka ingeyo acholi mo ma ongolo ngut dano kany, lwonge ki nyinge, pe ilwong ki nying kakane. Enoni gin na myero wan opwony ki lutinowa ka wamito i Uganda-ni odong ocit anyim. I Uganda-ni poro lok mitte pi anyim pa Uganda. Pen cik me Uganda mito aroja pien yam onongo watye ki cik ma waco ni pe itwero cung me bedo president tyen makato adek ka in i president. Myero itel lobo ki ryo keken ento enoni parliament oloko. Kiwaco bene ni ka mwaka ni kato pyerabiro wiye abic pe dong myero icung. Palamen oloko eno nio bene. Tyen lokke ni Uganda kombe dong nut tye calo mutoka ma breke peke eno no term limit. Ka dong kikwanyo bene brek man me cing ni age limit kombedi dong Watye mere calo mutoka labongo brek i lung i yo mading ma yone bene tye i kona. Pi meno, myero wabed ki lutela ma cinggi pe myel ma cwinygi tek. En aye oweko yer man me laroo pece ni, Papatte tye. Wun wutye ka yero dano mubecito ka cung pi wan. i Uganda dano ma kiworo, dano ma kiwinyo lokke. Ento dano eno ni bene omyero bed dano ma bedo calo layibi ma yabo dero ci jami mabeco bino paco. Meno en aye tyen lok me cungo-ni. Lawor ngat moni openya i kin luco gazeti ni pingo in imito cito ka bedo MP? Ngo ma in itami MP ma watye kwede i kombeddi peya otimo? An wa i tim ma kica pe atwero gamo lapeny eno ni pien i tuko odilo myero wang golo ko obed tye. Wan ma wacito i Palamen pyera abongwen wiye abicel ka dok wadok tyen me aryo, wan jo okene waweko piwa kenwa. Wan wacito ma wawaco ki lwak ngo ma wabicito timone. Oweko onongo ka kipenyowa ni ngo ma Mao pe otimo, in dong myero ipo ki gin ma en owacce bitimo. Wan owaco ni wabicito i Palamen. Wek kuc odwogi ma nongo kiloko aloka ki kony. Wawaco wa me cito i palamen wek kiket cik me timo kica lumuku ma kilwongo ni amnesty. Kombeddi nongo wa lutino bulu mogo ma gitye i kin gang kipenye ni Mao ma watye ka lok ki nyen dong otimo ngo kun tye ki amnesty certificate i gange. En oweko tye ka wot pe kimake pe kitweye pi lweny i kom gamente. Pien ngat owacce peke, bed pe ngeyo ni ticwa en aye oweko en eromo lake i dye taun-ni ma pe etye luzira i buc. Gin me adek, wan owacci ni gamente myero okub wat ki cudan wek cudan owek cwako kony wek kero pa kony odwog piny wek kony onen ni gwok myero kilok aloka. me cobo peko ma watye kwede-ni. Me angwen, wan owaco ni myero kiket IDP camp oko pien onongo dano tye ka to. I kare ca eno dano alip aryo to cabit ki cabit i IDP camp ma onongo tye i Lao, i Teso ki i Acholi. 2000 deaths per week. ma onongo dano ma to pi kit ma kwo tye kwede i kem onongo dwong loyo jo ma to ki i ricac. Me abic, wan owacci ni wamito loc alwak, wamito malti pati. Jo okene okwero, wan owaco ni pe iromo goyo cel loko kany ci iwaci ni tekka dong itye i cel eni in dong la movement. Dano myero obed agonya calo kit me legani. Jo okene legi i ceng abic, jo okene legi i ceng abicel, mogo legi i ceng cabit, mogo coyo ariya, mogo nongo ruko twon rozari o wa i conge, mogo lego yoko ngom ki wiye. Pe myero cik mo obed tye ma gengo ngati mo lega kita en mito kwede. En pati bene obedo kumeno. Kono imito ikar cingi kuman, myero ibed agonya i Uganda-ni. Kono imito itim cingi kuman, myero ibed agonya. Ka imito minone bene ma ingino angina kuman, myero ibed agonya. Kono icimo nyig cingi acel, myero ibed kumeno. Kono alama ni pungua, kono bac, kono kweri, kono ngo, oweko iwa obedo ka cwer kare ma wan oneno tim aranyi ma otimme kany i Ceng Abicel. Multiparty bedo calo cuk. In iye lacat moni ocit gire i cuk wek luwil aye okwer jamine, ento pe ecako pwodone ki i dog cuk. Pe ibino kudo ni jut jut jut an nongo atye ka donyo ki nyanyana, iketo wa nyanyana woko, igoyo aryema woko. Wek luwil aye owek nyanyana-ni odok gire ma pe gigudo. Ci angut dong gwok acako kelo tungulu orwone. Meno en aye kilwongo ni political market place ma ngat acel acel myero ocat mege. En aye wan watye iye kombedini. Atamo wun bene wutye ka neno wan ma watye ka cungo-ni. Ngat acel acel tye ka loko lok apat. Ngat man bino, mogo tye ka loko i kom luwotgi, mogo tye ka loko jami ma gimito timone, Dong ki botwa, an ma abedo i palamen, jami ma awaco ni abicito timone ma ao i palamen, palamen okwerogi o weng. Pe tye MP mo ma kijweyo ma loyo an. Ka me jwicce ken ba, kijwiya mukato kare ko. Ento kombeddi ma aloko ni, pien ni jami ma kikwero ni wan ocoyo ko piny, Waketo i coc ma kilwongo ni Minority Report pien nwokke ni kadi wun wunok ka wukwanyo yo matir, ada binen. Kadi wun wudwong ka wurweny, bene wuberweny woko wun madwong-ngi. Tye jal mo yam onongo nyinge Galileo. Kare cano jo ma tye ki kero ma i kingi tye wa Eklesia Katolika nongo giwaco ni ceng aye wire. i nget lobo ma kiketo macalo cik ma myero in iye kadi in inge ni gin na moko en ni peke. Teke ki waco ni ceng aye wire in myero iwac ki amen pien ka kor no mony kwedi. Ento Galileo wace ni aa ma lube ki kita an aniang kwede ki science ma an akwano ceng pe wire lobo aye wire. Kitero kimedo inekone, ento wa ki kero manok ma odong kwede wa eni, ento lobo wire. Lweny pi ada pe yot, kombedi dano weng moko caden ni lobo wire, ento dano to pi lok eno ni. En aye wan bene oto ni. Jami abic ma wawaco i palament-ni myero otimme, ento iya yom ni kun bedo atye makwo, jami ma yam palament okwero ni weng palament oyeo, cik me amnesty tye, multiparty tye, wakubo wat ki Sudan, te IDP camp oket, poro lok obedo tye i Juba bene. watye i te multiparty teni ma an pud akwo. En aye oweko neno makina pe tek macalo MP. Dong oweko pe abedo ki kero me gamo lok kom lamemba ma megwa pien Mege-ni bedo calo tuk odilo mogo ma nongo wang golone peke. Ka dong ipenyo ni kimoto adi, iwaco ni, 'Agam nining? Golo peke do. Itye mere ka tuko gwok ki nang ento wang golo mo peke. Meno aye peko pa latela ma megwa eni, cito mere ka tuko kuca pi ber lobo. Latela myero obed ki jami ma en cito ka lweny pigi ma nen woko ka maleng. Dong agiko lok ka kit man, Won kom ojok gin ma iwaco ni, ni an myero wiya pe owil i kom dano eni. An angeyo wun wutye ki yelle ma megwu, ma wun wuyelle kono i cat. Angeyo bene peko, pien tye jami mogo ma an acako winyone, ma onongo pe angeyo ni tye ka timme. Aniang jami manyen moni kilwongo ni Pader wa ojone. Megi wa tye marac kuman ma kun an aya won cik ma amito moko caden ni cene ma kingoliwu ma myero oket i wi cene ma odwoko ni turo cik ma acike bot pol group me cup weng ni ma pia nino miya acel okato i nge kwi. Nongo aketo te gurup eni ma gitye ka diyo dano ni oo. Lok man ni pade kono rod tol kono ngo? Diyo boda boda gi ko ngo? Lutua iwaco ber. Awinyo ni wa National ID kicoko liweng. Won kom. Two pe iromo gemme kwede ka peya icako nyinge. Nying two-ni dong wacako oko, wun aye wuwaco bene ni kono padee, kono rod tol, kono ngo. Two ma peya icako nyinge pe cang. I kare ma two cilim obino, dano pe ngeyo ni two-ni mono obedo ngo. Mogo waco ni two jonyo, ko two ngo. Paka jo mukwedo kwed gucako niang. gucako nying twoni ci dong gucako kemme kwede. Wa two man ma kilwongo ni korona-ni, iwinyo ni ngati mo romo jiro oko pi dakika pyeradek ci wek ki two ango ma ne ejiro jiro pe cok? Ebola-gi. Ento i kare ma dong kicako nying two ego-ni, yatte bene ocako nen. Dong an pe abipokke. ki wun ma wutye eni. Dong tyen kacokkewa eni ma kadi an abe aa kany, en aye ni, wun myero wubed dong macalo mony me konyo kora. Bene pe angeyo kit an abiculo kwede banyawu, pien kombeddi won kom in dek keto twon banya mo i wiya dong. Abia kany ma nongo atye ki banya, wa i nge kato kwir bene nongo atye ki twon banya. Ento wun aye myero wubed mony me rweyo dano me cito ka bolo kwir me lok ki dano, wek pe man akat kato man ma giwaco ni okato doo-ni, ni okato ento yece ni tuu, kimako abuca. Myero. Watugi goyo mere knockout kikome. Amin yam owaco, wacce ni knockout pire tek pien ka igoyo dano knockout pe dok kipyem. Pe giromo yilone ayila ni en aye oloyo. Cwaya wek ocung ki tyene ci imiye medola ni oloyo. Wun aye kombeddi wubetelo wi mony me kampein eni. Bedo eni pe obebedo kacokke me agikki, ma dong nongo kwir cok. Nio dong walwongwu dong me timo training wek wun aye wunyut ki dano ni alamana obedo kweri. Kweri pe tye ngat mo ma pe gikweri i gange. Wan weng watye ki kweri. Kweri aye piri, culo kwanni, culo ot yat ka komi lit. I nino me agikki bene nongo itye ka kuri. Kweri en aye gwaro ngom ka ma kiketi iye-ni. Dong an ape ki akalakala mo. ni kwiri-ni obetum maber pien binowu keken. Kombeddi ange-ni tye ka keto twon preca pien an angeyo kita wun FDC otiyo kwede kany. Awanyo bene ki tim ma mega me NRM. Awanyo ni ka tye pati ma tye ki structure matek i city kany, en aye FDC. Ka dong wun wubino woko, An pe aromo wekowu ata, an atye ka nenowu. Amiti bene acak kubbe kwedwu. Wa i nge kwir weng myero anen kit ma an aromo konyowu i dog tic ma wun wutye ka timone, pien kwo myero omedde. Amito abed cok kwedwu, kit ma an agira jwi abedo cok ki dano ma ange ni kweri. I kin dano ma an ailo malo, obedo ngat ma onongo yam tye i FDC, kombeddi dong mere pi lok mogo ma orubbe Kampala kuca, en aye mego Betty Aolo Can. Mego eno ni ka onongo pe an, onongo pe cito i palamen. Pien onongo pe, pe, pe tye ki kero me timo kampein i gulu ma onongo dit toko ma okwako gulu city Okwako Gulu District, okwako Moro, okwako Amuru, okwako Nwoya. Pien en onongo tye kancila. Be dok ngat onongo en tye ka pyem kwede ni onongo minista Betty Akeju kulu. Ento an awaye ni, Mego, bin ibed dong ka ngeta kany wek wan owot kacel. Pien wan onongo wamiti wabed ki dano ma obed loko lok pa Acholi kikome i palament. An pe aneno pati. I kare enoni, FDC bene omiya cwak me bedo won kom me abic i Gulu District. Ci wayweyo Gulu oko kany maber wayubo, ento man dong lubuc poto dong ocoro ma dong. Nwoyo pur ma kibuco abuca dong rac, twere icit ikemme ki lum. Ento i nwo man ma kinyweno ki anywena, mogo kitingo lum wa ki tung kuca kibino kiumo, kikelo lobo kiumo ki lum ma nongo pe kipuro. Enoni ene peko ma wan watye iye. Dong watye ki tic matek me neno ni wakato kwi. Bene dok wagwoko kwir-ni. Watye ki tic bene me neno ni wacobo peko pa bulu. Bulu an atye ki kacokke ma megwu ma an abed lwongo. Laceng ca wuwinyo jami ma an abed timo me yubo studio pa jo ma mito yubo wergi. Studio myero bed tye pi bulu. Wamiti ni i citi kany wabed ki tim ma odilo ma enoni obecakke obene Easter cut. ma nongo tim me wod zoko weng myero obed tye ma nongo tye ki unifom, pien kombeddi namo muywek i gulu kany ene dong mero. Pe tye galo wang mo mapat ki mero. Galo wang ma dong Waywek pire en aye mato kong. Alego ni wabed wunu ki galo wang mapat ki mato kong, macalo tuku, macalo wer, ki gum maber bulu mogo gitye ka yelle. Wod Acholi moni me Gulu kany tye ka dwogo ki Kampala gucito ka tuku dats, cito loyo dano weng. onongo mic me mutoka ci ka bino kwede. Pien lokke ni kun na peko tye-ni, ento wan bene watye ka kwite. Wabebedo ki stadium aryo, stadium madit obebedo i Gulu University, stadium me aryo obebedo i Pece, ma obebedo international pi yub me African Cup of Nations. Stadium eno ni kadi African Cup of Nation okato nongo odong kany. Bar degewa bene kibemedo rwomeko wek obed international. Wa gudi ma a ki bar dege kibeyubo ka dok kibemedo gudi ma wok ki aboke me cito lira, short cut, obebedo tarmac. Jami ego ni weng myero ominiwa gen ni Gulu City En aye twero bedo citi ma loyo ki i Uganda. Oweko lok ka Molto Road atamo de winyoko pien gulu ka ma gulu tye iye-ni, gulu tye ki gudi abicel ma a ki iye. Pe tye citi mo i Uganda ma tye ki exit abicel calo gulu citi. Dong wan ka itye kany, Iromo cito i macon pol ka neno lee. Iromo cito i kidepo ci bene yubo yo en ma cito Moroto-ni kato ngolo ki tung agago ka donyo abim cito wa i Kidepo National Park. Pien lokke ni wan kany dong nge ka ngwen tye ka cwer gin ma myero itim ene dong myero ikwany dog mac cito aminyone. Pe anongo ngwen mo ma bino wa i odi. Ka bino ge, bino mogo ma nongo gitye ka galo wanggi gin aryo aryo. Nongo gitye ka lake te dokika. Ento man me ngwen i kome ni myero icet aminyo ne in i komi. Dong gin na mono lwongo ni opportunity ni obebedo madwong gulu. Pire tek mada. An ape ki akalakala mo ni anyimwa obebedo maber. Bene kany wun jo ma ongeya wunu tye. Aneno Tony tye ca. Meno veterans macon wa me 96. Veterans ma wano Oyelle kwedgi, bulu ni eni wamayo ki i lak nyang ba. Wun jo mukene tutwalle wun bulu, wun dong oloko matek i dye gulu, pe wungeyo kit onongo gulu tye kwede. Me mayo gulu wek obed citi pa lwak, wek dano oto iye. Wan kany onongo Tye jal mo nongo nyinge Colonel Sula. Nino mo owot apistol ka tye ka loko leb muno mo mugomo gom. Yengo pistol kuman ni you ma wo you are not going parliament you are going mortuary. Tye ka waco ki lacungo ba. Meno en aye gulu ma wan otimo iye kampen eni. Nongo watye ki lamony moni kilwongo ni Sajen Omara. Kineno kacwak ka kigwaro kicito kibolo abola i Portagal. Ento wan bene onongo wic me Luriu-ni tye ma walwongo kacokke ci atugo iwaco lawang acel ni wacito ka gonyo Omara cako wot me cito i barracks. Wacito wacungoga i nyim barak, wacako wacce ni wamito mara. Kikwanyo mabuco weng ki quarter guard. Lawi mony owaco ni, Ngat ange ni ngat atye ki bal ma ngeyo balle. odok tung kany. Ngat a wacci balle pe, odok tung kany. Omar ocung woko i dyere. Iwa in ko ni an gira pe angeyo balla mo, ento angeyo ni kikela kany pi cwako mao. Dong ka cwako mao obedo bal, wun dong ko wuwacca. Ladit mony ma onongo loyo kunnu, lawi intelligence, onongo gilwongo ni Charles Angina. Te General Angina. Paka pien ni onongo wacung woko i dog barak. Paka kigonyo marwa wadwogo kwede. Meno en aye kilwongo ni tela. Ladit mo lawo ocwalla kwena. An obe dong wiya owillo ni an aye ayelle matek oweko kigonye ki luzira. Ci ka tin iwinyo ni Mao-ni otimo ngo, Mao-ni otimo ngo. An pe akok i kom lutino matino. Ento ludito ma wun wuneno ngo ma otimme i gulu kany, ka wuloko kumeno, an dong awekowu bot Lacwec aye dok. Lacwec myero onenwu ki wang matir. Lok apanda gari bene kimako wa lutino ma tye ki buk gitye acito i gang kwan ka giwaco ni gunyoo anyoa. Cako caa acel wa caa aboro nongo dano onyongo i wi ceng. En maowu acel-li cito kunnu me wai ni, 'Jo neni balgi ngo? Pien onongo an akwano cik ba. Ajemo kunnu jemo mo paka kicako gonyo dano. Meno aye ka ma wan owok iye. Lutuwa, wiwa pe myero owil ka ma waa iye. Pien ka wiwa owil ka ma waa iye, wabecako tamo ni dong watye maber. Ricac gire oling, ento lweny pe otum. Pud watye ki lweny me lweny i kom can. Dong, wun lumemba me Forum for Democratic Change ma wutye kany, ki jo ma gwok pe tye i FDC, watenu wunu kwot. An abiteno kwot kwedwu. Abitimo jami ducu me neno ni teams ma tye ka wot i field, Gubedo ki jami lweny weng kit a mitte. Meno myero obed i wiya pien mony pe lwenyo nono ba. Ee, pien ka ricaj otumo ci dong iwiny i tyena ka pe ikonya in bene itye iye. Eno ni an pe amito timme. Wacitu wunu anyim labongo lworo. Kombeddi wa balancing jamiko dong. Pien ma pud abiro abira-ni onongo onongo pe ber, pien jo mogo kinywalogi onongo dong an aa woko ki kany. An mwaka pyeraryo apeko i guraun kany ba, atye mere i tim calo oken mucito gire ka dwaro lee mager. Man kombeddi adwogo, ma bene adwogo ka alipe alipa ba, pien tuta pii pe temo ki tyeni aryo weng. Abedo ka pimone ki tyena, pien inongo ni dano mogo dong giloko lok ka pe niangi, ento wa designing style me campaign. Jo mogo tamo ni ma wawoto i ward apar abongwen ni dong watyeko campaign nyo. Pe gingeyo ni wadwogo i phase me aryo. Ento phase me adek an abiwacciwu ngo ma wabitimo. Pien meno nongo dong do ma dong wareto mogo ma dong giluyela calo lubogogi kiwangogi ki i wi ajut dong. Pe bed iweko gudu ngom iketo i wi ajut ka iwango, meno en aye bibedo pes me adek. Kine ma dong nongo wadong ki cabit acel, nongo jo okene dong lebgi woko ka ngwec i gudu kany. Amito wacowu ni kombeddi aloko ki pol gurup poko weng. Na nen, lawi Muslims ogona cim pien gin na pe ongeyo ni an aye atye ka kubogi ki jo ma minigi kony calo gamente me Turkey. Gin na gwok pe ongeyo bota en ni an gire pe amaro bore kena. Laceng ca awaco i te gwanna awaci ni, An pe abedo calo min gweno ma kadi obol tonge mo matitidi ci dong iwiny woone i kin gang. Myero ecur dano weng ni pienni ibolo tongene, ci ka iwa i kom dong wanen en tongine. Nola en. An abedo calo taki. Taki bolo twon tonge ento woto gire mot, pe woo bene me keko it ngati mo. Ci oketo apokapoka i kin an ma abedo Turkey ki min gweno moni ma atye ka woo i Gulu City kany ni koni itimo ngo, koni itimo ngo. Pien anongo ni ka aporo ki okori ma pud tye ki tung bota anongo ni peya atimo gin mo pe myero bene awaci. ci an amito pwoyowu pi gen ma wun wuketo i koma. Wamedde wunu anyim ki tic, lacwec ogwokwu. Apwoyo tutwal.